لە کۆمێنتا بە کوردی کوردم بینی جنێوی بە خوشک و دایک و ژن و کەسوکاری مێسی ئەدا ئەمە یانی چی بەساق تاکەی ئەوەندە بێ ئیشن هەر خەریکی جنێودان تاکەی یانی تۆوە ئەزانی کە جنێوە دەی لە کۆمێنت بە من بە هەر کەسێکی

ئەو بۆ من هەموو دنیایە خۆشی من لێتان مبارەک زۆر سپاس. بەخێر بێن، سەرچاوە. تازە چوومە دوکانێکی بەروکدرووی پیاوان تیان بازاڕەکە زۆر خراپە ئا، لێرە بازاڕ چۆنە ئافرەتان ئا، ئەوە چییە پیاوانە پشدێنە هەمووی هەمووی پشدێنە

من تا ئێستا زەواج نەکردووە. جا بۆ زەواج بکەم ئەگە من ئاڵتونی خۆم هەبێ سەیارەی خۆم هەبێ کاری خۆم هەبێ سەفەر ئەکەم هەموو شتێکم هەیە ئیتر بۆ چیمە پیاو ئەگا بێ خۆم زەواج خۆم شنیەنم. ڕاژان ئەمن زۆر زۆر بەو شتەی پێکەنیم کاتی خۆی دە هەر تۆ ماوی بیڵێ دە دە بیڵێ دەی دێ لە سەحەوزەکی ئاوەهانێ بە مایکەوە بەردەبتۆ دەستە ناو حەوزی ئاوەکەی کامیرمانێک لەوێ غار دەدا ئەوش دەکەوتەنە ئەیژە و فەقیرە لە شڵەژایی بدا جا لامی خۆشتر هاتبوومە دەرێ لە حەوزەکە ئەموو بەرم بان ئەچم مایکەکە هێنمەوە مایکەکە سووتا

بەس لێرکانە نەکەی پێراو چەند برندە. زۆر نیە. ئەه یاڕەبی زۆر بووی. ئەو گۆشتەی کە پێشتر و لە نەورۆز ئاوا ئەو برژەم خواردت لە شارزا نەڕواوە هەرینی حەیوانێک و گیانلەبەرێک بوو کە پێشتر خپ کراوە ئنجا جەنابیشت مۆخەکەیو خواردوە گۆشتەکەیشی خواردوە ئێسقانەکەشی. ناگەم کورد بە عام هەر خەڵک بە عام بۆ بیری ئەکرێتەوە بەس لە جەژنی قوربانە گونۆحن ئەو حەیوانانە گوناحن بۆ ئەیان کوژن ئێ خۆ ئەمە یەک ڕۆژە باشە ئەی سێ سەد و شەست و چوار ڕۆژەکەی کە تۆ چیت خواردوە

یەکانی دیکەش بە هەمان شێوە وان دەڵێن بەڵێ باش دەست خۆش دیارە پێشتر هەڕەشەی ئەویان نەکرد کە بێت و پارەکانیان بۆ خەرش نەکرێت ئێستاش بە هەمان شێوە من لەگەڵ بەیانی لەگەڵ کۆمپانیەکانی تریش قسەم کردووە یانی یەک قسەیان هەیە یەک هەڵوێستیان هەیە کە دەڵێن ئەو پارەی کە هەیە پێویستە خەرج بکرێ بۆیان ئەگینا ئەوان لە ڕۆژی یەکشەمەوە بە تەواتی بایکۆت دەکەن ئەم دادێ شاتوواڵێ ڕسمێکم گرە بۆ یادکاری بە ئەگەر مردم ڕسمەکەم بمێنێتەوە با کاک نەوزاد وێنەیەکی بگرێم ئەنی جگە لەوەش کۆمپانیایەکی دیکەی کە ئەرکی دەرەوەی شاری سلێمانی هەیە